Син минеке, минем законлы хатыным. Яратасың? Яратам.
А хозяйкаң кая киткән? Хозяйка, бүген өйдә булмаячак. Үзебез генә булабыз бүген өйдә. Чәчәкләрне суга куеп. Әйдә, үзебезнең бүлмәгә. Чәчәкләрне суга куеп.
Туй күлмәге нинди килешә сиңа? Яле, утыра гына шунда. Туйганчы бер карыйм әле үзеңә.
Рестораннан ашыгыбрак кайтып киттек. Иптәшләрең гаеп иткәннәрдер. Итсәләр инде.
Тагын бераз торасы калган, тагын берәр сәгать. Җүләркәе, Тагын бер сәгать түгел, бер минут та көтәр хәлем калмады. Берәүне дә күрәсем килми. Гомернең иң бәхетле көнендә синең белән икәү генә буласым килә. Бүген дөнья безнеке, Римма. Хозяйка да кайтмаячак. Өйдә үзебез генә булабыз. Бер ни дә булмады, Зөләйха апа. Үзебез шулай тиз тоттык. Язылышып чыккач, иптәшләр белән бераз ресторанда утырдык та кайттык. Мин сезне болай тиз генә кайтырсыз дип уйламаган идем. Е, ярый, никахыгыз котлы булсын. Рәхмәт.
Рестораннан кайтучыларны саеп бәрәнәсе калып куйган идем. Хәзер төзетәм. Кирәкми, Зөләйха апа.
Мин бит сиңа әйттем. Туй дигәннең т хәрефе дә булмый дидем. Гомеремнең иң бәхетле көнендә эчеп, исереп утыруны аңламыйм мин. Мин бүген болай да исерек, берәүне дә күрәсем килми. Өйләнештек дигәч инде әллә ашамый-эчми торырга уйлыйсызмы? Бүген мин кич сеңлемнәргә кунакка китәм, сез өйдә үзегез генә каласыз. Ә иртә белән торып ашханәгә чапмассыз бит?
Ошыймы сиңа минем хозяйкам? Искиткеч апа! Менә күрерсең. Бу иде безгә яхшы булачак. Яратасың? Юк, син телең белән. Яратасың?
Яратам. Приходи к воротам. Ә нишләп воротам? Безнең капка төбендә йөргән чаклар узды. Менә өебез, менә син, менә мин. Я, ничек итеп яратуымны күрсәтмим. И, шулай начар яратасың.

Егерме җиде яшькә җитеп, күп туйларда булдым, күрдем. Җыелалар да, эчәләр. Эчеп исерәләр дә алма агачлары көенә җырлыйлар. Нәрсәсе кызык шуның? Җүләр!
Бер җырлашып та утырмагач, өйләнеп тә тормыйм мин аны. Туй бит ул, көн саен булып тормый лабаса. Булса була шул гомер эченә өйләнү бер-ике тапкыр. Синеке ничә булгандыр, белмим. Ләкин минеке бер генә булачак. Шая, Раиш инде ул энем. Ләкин яңа быелны холкымын дисеңмени? Чыннан да, кем әйтте сезгә? Әйт. Әйтмибез.
Ә син, абый, ничек Казанда? Туйга килдем.
Туйга килгән синең туйга.
Бөтен планны бозып йөрисез инде шунда. Э, тагын кунаклар була. Кемнәр тагын?
Ислам белән Разыйха. Фу, черт, соңгы бит сезгә әйтә килде. Өйләнсәм дә туй ясамыйм диде. Үзебез дә ресторанда гына ашап бозап чыктык. Безнең бер инде сыебыз да юк. Уп,

Кайткан кешегә бөтен өеңне утап куярга безнең поселок шыпаны аясын инде. Җыен, кара, бандит төрмәдән чыга да безнең поселокта йорт ала. Менә шуның кебек малаена кадәр шыпана. Әле бер кем Ипи ипи кибетенә барып килгән арада өч алманы шартлап торып өзеп алдылар. Өч алманы?
Әйе. Сез нәрсә, машинагыз беләнме ни? Шулай иде дә, янында ике малай маташа.
Бездә караклар юк, машинагызга тимәскә. Киттеләрме?
Халык бик әшәке хәзер. Әле бер көн өч минут торган арада машинаны

Чүл сабыр ит. Безнең белән утыраслары килсә, чакырсыннар ие. Абый, понимаешь, туганнарына хурлана торыр бәлки. Ләкин без хатынны кеше почмагына алып кайтмаган идек. Кесәдә диплом булмаса да, я булмаса хатынымны күреп туя алмам дип куркадыр. Яшь шул әле, тәҗрибә юк. Батырының күзенә пәри булып күренгән чакларын белми әле ул. Егез әле утырышыйк.
Хәзер кайчак
Кычкырма, әлем, кычкырма. Үзең булгач ватарсың. Кеше ишеген вату ул егетлек түгел. Карасына да шампан исе кергәч кенә ничек ярсый. Болай күңелле түгел лә махсус абый чыгарыйк мәллә.

Бүген безнең кече энебез Сәяр үзенең кәләше белән язылышып кайтты. Абый, ничек ия алмыйсың? Йолып торган сине көн эчмейбез бит. Үзебез алып киткән эчәбез.

Әйдәгез әле, берәмәч алдыннан берне тотыйк әле. Яшьләр исәнлегенә. Озын гомерле булсыннар. Җөй тулы балалары булсын. Тукта, әшек!
Горько! Горько, горько, Ялгыз инде яшьләрне җитәрегез. Ялт торсын хәзерге яшьләрне, горько! Менә шул безобразие, менә шулай. Ә ул яхшылап кына туй иде утырасы урынга.

Без ашап көлдек, сез ана яшь киленне сыйлагыз. Бик ябык икән. Ябык түгел лә, хәзер мода шундый. Юан кызларны икеләп яратмый. Мозан артта калган сай. Ярар, ярар, калса калгандыр инде, мозан артта калган дип ачу сорап булмый бит инде. Аннары ирләр дә эт түгел бит, сөякне ташламыйлар. Ә бит Максут? Башка ирләрне белмим, әмма мин үзем хатын-кызым шундыен яратам. Арт ягына бер суксам,

Өстәлдә һәммәсе дә бар, конечно, коньяк, төрле вино һәм бер-ике генә закуска. Хуҗа кеше беренче рюмканы тәкъдим ясый да, шуннан соң кем нәрсә тели, шуны эшли. Эчәсе килгән кеше эчә, ашыйсы килгән кеше ашый. Ә кыстау юк, кунакларны кыстау не культурно санала. Эй, саналса тагын саналыр инде, без бит Парижда түгел, Казанда. Ә безнең татарда гомер-гомергә кунакны аяк өсте басып сыйлаганнар. Нәрсә анда машинагызны күтәреп китмәделәрме? Күтәреп китә алмыйлар, аның бит авырлыгы 2800 килограмм. Ой! Кара, Бирнәс, син ул Париж дигән җирдән Күптән кайттыңмы соң? Өйдә тает бар һәм булса команда миңа күрсәтә. Шәп тотып торучы да кирәк түгелме? Шуш сәеренем. Алар кемнәр була инде синең? Туганнарым, бабай.
Менә монысы, иң олы абыем, Максут абый. Заводта мастер булып эшли. Ә менә монысы, аның хатыны Саимә җиңги, трамвай йөртүче. Ничәнче трамвайда эшлисең? Сигезенче маршрутта, бабай. Нәкъ мәчеткә илтә торган маршрутта. Мәчеткә барганда билет алып тормыйбыз икән болай булгач. Эй, бабай, бик алмый торгансыңдыр әле. Синең кебек картларга бик билет алдырып булмый ул. Ник? Алмыйлар. Җомга көнне, малай, кереп торалар алар вагонга, әйме? Кычкырышып бетәм мин алар белән. Алла юлында йөргән балда вакытта хикмә әйтәм, Аллаһ Тәгаләне алдамагыз дим. Билет алмыйлар алар. Ә менә монысы, бабай, минем икенче абыем. Ислам абый. Әле күптән түгел генә Магаданнан кайтып, хәзер йорт алып Казанда тора. Үзе пенсиядә.
Бик яшь күренәсең түгелме соң син? Минем стажгар Нәцки, подземный бабай. Шахтерлар пенсиягә 50 яшьтән чыгалар. Ә менә монысы, аның хатыны Расыйха җиңги. Ә менә монысы, бабай, минем өченче абыем, Инсаф абый. Ватан сугышы инвалиды. Абый, син чыннан да минем туйга килдеңме? Әйе инде. Юк инде, юк инде. Бабай, бу энебез безнең бик нык авырып тора, бүлнискә ятарга килгән ул, бүлнистә ята. Туганнарым күп икән, Сәйяр. Әле монда барысы да түгел, бабай. Без тугыздан унау булганбыз да, бора бу илгә. Субханалла, бай егет икәнсең. Туганнар байлык ул. Туганнарның күп булуы яхшы. Менә бит нинди зур байлык бүләк иткән әни, әти-әни. Әмин Райхан. Эй, дөньяда яшәгән күңелле дә. Эй, бабай, монысы минем малаем була, Әлфрид.

Кунагына төрендерен диләр бит. Әни, җаным, сәйярың өйләнде бит. Ә менә монда ни синең төпчек киленең була. Белеп килдеңме соң, әни, белми генә килдеңме? Күрегез әле бу тамашаны, ә? Әни, төпчегең белән бит туй бүген. Туй түгел, әни, туй түгел. Мин туйсыз гына өйләнергә булган идем дә. Менә алар әллә кайдан ишетеп бәреп керделәр. Туй түгел бу, әни, рәнҗемә. Менә, әни, таныш бул. Бу минем, бу синең киленең була әле. Исеме Рим. Йә, таныш инде, әни.
Әни, менә бу апа, минем квартира хозяйкам. Танышып качмас, тагын янына утыртыйк әниегезне.

Ә нигә әйтмәгән Имри? Юк дип әйттем бит инде. Сеңлем, бик озак эзләп бирмәдегезме? Эй, сорамагыз инде, абый. Казан урамы буйлап чаба-чаба әбине тәмам үтерә яздым. Башта әбинең олы малаена барган иде. Ансы менә мин булам инде. Адресыгыз белән барып төштә, 15 нче йорт юк. Безнең инде чүкүләр шул, сеңлем. Шуннан әбинең поселоктагы малаен эзләп киттек. Ансы менә ул була инде.
Сезгә дә көч-хәл белән эзләп барып төшсәк, капкагыз тикле, ә ишегегездә ат башы хәтле йозак. Йозак? Бәйле йозак.
Ничегез инде теге чукынган кыз өйне бикләп төшереп киткән?
Йә, иегезне күтәреп китмәсләр инде, шуннан сүзем. Соң шуннан әби әйтә, кызым, Казанда минем тагын бер улым бар, янында адресы гына юк, ди.

Тирә-юньдәге егетләрнең сиңа гашыйк тотып үлеп беткәннәрдер инде. Әллә тагын алар үлгәннәр үк ишетелмәде. Үлгәннәрдер әле, үлгәннәрдер, үлгәннәрдер.
Елларын кунакны күпләп куламлар, сеңлем, син анда ничә басып торасың? Кызым, кил үземнең янга. Юк! Әни, синең янда мин утырырга тиеш, синең бит дәрәҗәле урында мин утырырга тиеш, олы киленең мин. Ә сине мин сеңлем, сине мин сеңлем, Белермен, кайда утыртырга? Әйдә әле, улым янына утыр дим әле, белмәссең дөнья хәлен. Утыр әле шунда, кызым. Күмәсеңне утырмадым яны, ул хатынга янып ята. Әни, кире басыйды, хатын куып чыгарыр иде. Сез чыгарса инде нәрсә инде? Нәрсә безнең улыбызга хатын беткәнмени? Балаңның гайбәтенә төшеп торасың монда да кыр әле. Чәең юкмы, кызым?

Төкле аягы белән китсен. Минем улымны яратып килгән бит ул. Улымны яратып килгән кешене мин яратырмын. Бәхетле булырмын. Рәхмәт. Туктале, килдем дә утырдым. Күчтәнәчләрне чыгарга кирәк. Күчтәнәчләр, күч.
Кызым, ярдәм итәле миңа.

Берсе каен җиләгенеке. Менә бусы җир җиләге. Күрегез әле, шушы тиклем тәмле исле, шушы тиклем хуш исле, шушы тикле тәмле дип әни син генә кайната беләсең бит. Исәп карагыз әле, исәп. Максут, син исәп торма, син тәмле итеп чәй эчмә. Үтеш, үтеш, бөтен күчтәнәчләрне чыгарма әни, безгә дә алып барырсың.
Менә монысы аклаган каз. Берәрегез кайтмасмы дип саклаган идем. Кайтмадыгыз да быел. Әллә ник күчтәнәшем юк, кызым. Сыерны сатканнан бирле килә башласаң, нәрсә алып килергә белмисең. Безгә берни дә кирәкми, әни. Безнең барысы да бар. Әйе, Аллага шөкер, ач ятмыйбыз, әни. Ач ятмасагыз да, Ана булган кешенең алып килеп авыз иттерәсе килә шул. Ана, өчегезгә 300 күкәй санап алырсыз. Улым, синең Казанда икәнеңне белмәдем диде.
Эй, әни, шаярып әйткәне син тагы әллә чынга аласың инде? Шаярып кына әйттек бит без. Әни, син бит безгә үзең күчтәнәч. Менә монысы пешкән күкәй сиңа кызым. Ашамый ул күкәй әни. Безнең үзебездә егерме тавык кыеп кына торалар. Нәрсә терләшкән булалар болар тагы? Әби, тоз утырткан алма агачларының алмасы бармы инде? Юк, шулайлы кызым, дүрт-биш елсыз алма бирмиләр әле алар. И, бу кыз бигрәк ярата икән әбисен. Яратмаска!
Сигез айлык чагыннан алты яшькә хәтле әни тәрбияләп үстергән кыз бит ул. Рәйхат, әбиеңне яратасыңмы? Яратам.
Эй!
Картаеп беткән бит ул, аның кай җирен яратасың инде? Картаймаган.
Картайган, картайган, битләре җыерчыклы, чәчләре агарып беткән ямьсез әби. Сине үзеңнең гел буятып

Җиде малай үстерде, җидесенең берсе дә аракы эчеп, ил күзендә рисвай булып йөрмәде. Эчми минем улларым. Эчмиләр дә, тартмыйлар да. Ә ник?
Сәйярың тарта. Тартмыйм, әни, тартмыйм. Тартасың. Сыймай качып йөри генә әйтә ул. Тартасың, тартасың.
Тарта, әни, тарта. Ну, тарса. Юк, әби, малаем тартмый. Елга якын миндә тора, тартканын күргәнем юк. Ярар, әни, шаярып кына әйткәнем инде мин, ник болай гына әйткәнем. Әллә нәрсә авыраеп та киттем, яңгыр яварга маташам соң шунда. Син авырыган саен яңгыр ява башласа, мәктәп дәрьяга әллә кайчан сумаскан булыр ир. Чынлап, әз генә ашадым дисә, авыраям да китәм, ятасым гына килеп тора. Симеребрәк киткәнсең шул, авырайлар да гаҗәп түгел.
Симерәм шул, бабай, симерәм. Без торган җирнең һавасы яхшы бит. Шул ашавым да юк. Әз генә ашасам да менә шулай симерәм. Һава белән симерә торганмындыр инде мин, бабай. Ул һава белән генә симереп булса икән. Шулай, бабай, иллегә җиткәч хатын-кыз шулай матураеп китә инде ул. Ә син нәрсә хисап дәшмичә утырасың? Әни, кара әле, менә бөтен балаларны ядрә шикелле чәчрәп торалар, әйме? Бер хисап менә шушындый юаш булган, нишләп алай ул? Юаш түгел, оялчан ул. Ялчан булса да батыр йөрәкле үзе. Бер вакыт инсаф белән ислам, янә дә Кәрим Иделгә су керергә төшеп киткәннәр. Шунда Кәрим бата башлаган. Ислам җан фарманга йөгереп авылга кайткан Кәрим батты ди. Монысының шунда иптәшен коткару өчен суга сикереп төшәргә йөрәге җитмәгән. Үкереп авылга кайткан. Ярый инде, әни, үткән эшкә салават. Син менә шуны әйт, кайчан үзеңне Казанга алып киләбез? Үзеңә генә күңелсездер бит синең. Яшең дә шактый. Әйдә, Казанга күчеп кил әни. Үземдә торырсың. Чын, әни, үзебезгә кил. Сине әллә кайчаннан алып китү тиеш иде, понимаешь. Миннән башка моны эшләүче булмады. Инде менә мин кайттым, әни. Баеп кайттым, күп акча белән кайттым. Әйе, әни, малаеңыз баеп кайтты, яман да нык баеп кайтты. Өйләренә керсәң, әйләнеп чыксын. Байлыкка. Җиткән әни сиңа тиристә казым яту. Алып киләм мин сине, әни. Белмим шул, улым. Әл...
Атаны ташлап китү авыр.
Әллә качан череп беткән кешенең каберен берәү дә саклап утырмый, әни. Каберне күтәреп китмиләр аны. Өйне дә нәүмиз калдырасым килми. Күпме бәбкә типкән, гомер иткән нигез бит ул, улым. Синең ул чалшаеп беткән нигезеңне әллә кайчан үттертеп яндырасы калган. Чын, үттертәбез дә яндырабыз. Бер ялгызың яши. Акылдан шашарга мөмкин бит анда, понимаешь? Әгәр теләсәң, әни, үзеңне хәзер үк машинама утыртам да, вышт иттереп өемә алып кайтып куям. Түр башына мигезеп утыртам. Әнә машина тәрәз төбендә генә тора. Күрәме син боларны?
Күрәме син боларны? Әни, монда әнинең олы малае белән олы килене бар, менә без нәрсә әйтәбез? Як! Әни, киләсе булсаң, үзебезгә генә киләсең.
Үзләренең кеше сараенда яшәгәннәрен белми. Нигә яшәсә соң, ул бит квартира алганчы гына. Җәйлеккәбезнең алмагач бакчасында өй бар, алмагачлар арасында гына йөрер әни. Ха, әнидән бөтен бакча эшен эшләтеп ятар и бугай. Нигә ятса?
Алмагач җиләк җимеш җыйганнан гына әнигә бер нәрсә дә булмас, шулай бит, Максур? Әйе, эштән курыккан юк ла анысы. Абыйга кисәң, рәтле тормыш булмаячак әби. Саймә ул ашаган табагын да юарга ирне. Биредә дә бик кирәк югыйсә мин кирәк булгач икенче тапкырында үзе юыла ул. Шулай бит, Мансур? Менә син Рафик ханның ашарга пешермәвен бел. Үзебезгә кил, әни. Бездә сиңа бер эш тә булмаячак. Туктагыз әле, абыйлар, апалар. Әнине безгә кил дә, безгә кил дип тарткалыйсыз. Ә безнең турында уйлап та карамыйсыз. Без дә бар ич әле монда. Әллә мине бездән артык дип беләсезме? Шулай бит, Сәяр? Шулай булмыйча, күңелсезләнә башласа, кибеттән берәр бәби алып кайтырып бирегез шуңа шунда. Тик уйнап утырсын. Анысын булдырырсыз бала. Я нидән бә бала каратып ятмакчы, хитрый. И, алай булмас инде ул, сеңлем, чөнки сез үзегез дә кеше өендә торасыз бит әле. Кеше өендә дип, апа, алай кимсетеп ташламагыз әле сез. Гел кеше өендә булмабыз, үзебезгә дә бирерләр. Дәмле сүзләрегез өчен рәхмәт, балалар! Кыстамагыз, килми. Кирәгем бар әле минем анда. Кемгә кирәк син анда? Колхозга, улым. Әле менә мин киткәндә бригадир өзгәләнеп калды. Әби, тизрәк кайт, дип. Районнан берәрсе килсә дә, йә булмаса Казаннан, барысы да кич куна миңа киләләр. Әти шул колхоз, колхоз дип йөргәнче йөргән иде инде син. Ни кырдыгыз инде сез колхозда эшләп, баедыгызмы? Баедык, улым.
Кайда сезнең байлыгыз? Кенечкедәме? Менә бит, улым, менә бит, бөтенегез шул колхоз икмәген ашап үскән балалар. Шуннан да зуррак байлык кайда бар? Ярый, туктагыз, аптыратмый Галинә. Үзе теләгәнчә яшәсен. Инде миңа авыр дип әйтә икән, килсен, без бит тугызау, тугызыбыз өчен дә әни кадерле кунак. Әйе, әйе.

Син кем буласың соң, бабай? Мин Сөләйханың кайнатасы. Ә Сөләйха синең улыңның фатир хуҗасы. Әле менә синең язмышыңа сокланып утыра. Улларың әйбәт синең. Әни дип өзелеп торалар. Улларым алтын шул минем, бабай. Бәхетле ана булгансың шул син. Газиз балаларыңның, картлык көнеңдә газиз балаларыңның исән-сау булуларын күрүдән дә нинди зур бәхет бар! Дөрес, бабай!

Кем куйган диагноз бу?
Район больницасында куйдылар. Быел җәйгә чыкканнан бирле үзе начар хис итте. Эй, Ходаем, ни эшлибез инде хәзер, ә? Үлем хәлендәге карчыкны бии дип аптыратабыз бит. Сеңлем, соң аны ни эшләп соң башта алга әйтмәдең? Әни, беләме үзендә шундый диагноз икәнен? Үзендә мондый авыру барлыгын апага ярып әйтергә ярамый. Эй, Аллакаем, бик көлгән идек, шул күп көлүнең азагы хәерле булмый аның. Операция ясатсаң, Операция ясатудан узган ул абый. Зинһар, авылга җибәрмәс инде аны. Аның бит су алып бирер кешесе дә юк. Яхшы түгелме бу авыру? Телефон кич буе әбисенең итәгеннән төшмәде, курап кына булдык ләбаса. Ни эшлибез инде хәзер? Әни башына гына көлгәнбез икән. Әни башына гына көлгәнбез. Руслан, булмаса син бүген әнине машинага утырт та, үзе җырлап кайттыр. Ә иртәгә кайсыгыз ташлады менә бу салфетканы идәнгә? Кайсыгыз ташлады? Сабыр итегез. Тыңласагыз, мин дә бер киңәш әйтим әле. Мин 25 ел больницада медсестра булып эшләдем. Гозеремне моңынчы кире какмыйлар иде. Әниегезне бер кат тикшергәннән зыян булмас дип уйлыйм. Бу беравык шул. Мин ике сөйләшә торган хатын түгел. Зөләйха апа, рәхмәт сезгә.
Бик зур рәхмәт сезгә, Зөләйха апа. Рәхмәтегез качмас. Ә бүген инде яшьләр турында уйларга кирәк. Аларның ни әйтсәң бүген беренче кешеләре. Максут, әйдә яшьләрне үзебезгә алып кайтып бакча өенә урын салабыз. Без беркая да бармыйбыз.
Сәер, Рөлмә, әйдәгез. Без беркая да бармыйбыз.

Мин бүген больницага кереп ятырга тиеш идем. Ярый, ят.
Без монда синнән башка да шәп. Йә, барыгыз, китәсез мени юкмы? Син бик борчылма әле, Римма. Күңелем һич ышанмый, ышанасым килми. Минемчә, врачлар ялгышканнардыр. Синең башка әйтер сүзең юкмы?

Әйдәгез, бергәләп ашап алыгыз. Бәрәңге суына китсәк. Римма, әнине бүген больницадан чыгаралар. Әйдә, тиз генә алып кайтыйк әнине. Ә ни өчен моны без эшләргә тиеш? Без илтеп салдык, без алып та кайтырга тиеш. Без карарга тиеш түгел аны, аңлыйсыңмы? Син юньләп эшли башламаган, кеше өендә торабыз. Безне беркем дә гаепли алмый. Безне гаепләүче юк. Ләкин әнине больницага без илтеп салдык. Димәк, алып кайтучысы да без булырга тиеш.

Син мине җәберлисең! Син мине яратмыйсың! Ә яратуның монда ни катышы бар? Сүз авыру карчыкның чүпрәкләре турында бара. Ләкин ул карчык минем анам. Анам, Римма. Беләсеңме, мин зур булып үскәч тә имә идем. Хәзер дә күз алдымда. Урамда уйнап арыгач, әнине эзләп табам да, күлмәк изүенә ябышам. Күрше хатыннар әнине сүгәләр.

Нигә мунчаласы кебек тирләр? Хыянәт итсә дә сездән капу үтенә. Азрак ачулар өндәшсә дә. Ә хатын җүләр шуңа юанып яши. Ире гаебен аңлады янәмесе. Юк, син иреңнең андый булуын теләмә. Ир булсын ул. Ә син хатын була бел. Ир суккан җир тәмуг таянмас. Мә, җаный, хур битлемә дә сук. Шулмы синеңчә хатын була белү? Гаеп үзеңдә, лабаса, синең. Ул болай да кая барып бәрелергә белмичә йөри бит. Газиз әнкәсе, лабаса ул аның. Нигә син аны рәнҗетәсең? Ярату ул юрган астында бергә йоклау гына түгел. Хөрмәт итәргә, Авыр минутларда бер-береңә терәк булырга кирәк. Менә шуны аңларга тиеш син, кызым, кеше булсаң.
Исән бабай, тәяр идеме? Тәяр, әнисен алырга китте. Ә киленегез өйдә. Нихәл, сеңлем? Нәрсә булды, авырмыйсыңдыр бит? Тугыз бала арасында тормышның иң рәте чираты булмаганы дөрес. Кеше өендә яшибез. Сәяр институтны бетереп, эшли башламаган. Нишләп соң син аның институт бетереп эшли башлаганын көтмәдең? Ни өчен без карарга тиеш ул карчыкны? Ни өчен без карарга тиеш? Ни өчен дип, әле бит сиңа әнине карарга кушкан кеше юк, сеңлем. Безнең әни бик кадерле кеше ул. Аның тугыз баласы бар. Бөтенесенә хәбәр ителгән, кайтырлар, сөйләшербез, киңәшербез. Курыкмала, сеңлем! Киңәшсәң дә, киңәшмәсәң дә, без карарга тиеш түгел аны. Туктале.
Тиеш түгел дип, ә сиңа ни булган? Син дә бит әнинең килене. Без инде олыгаеп барабыз, сеңлем, безнең үзебезне карарга вакыт җитеп килгән. Әгәр бүген үк берәрегез алып китмәсә, мин тормыйм, китәм! Китмәсәң тагы! Нәрсә, безнең өебезгә хатын беткәнмени? Синең кебек кызлар белән ана урап тулган.
Вәт, киленнәр нинди бала! Егетләрне яраталар. Шул егетләрне табып бетергән аналарны юк.
Киленнәрнең дә төрлесе була. Менә безнең Зөләйха. Ул килен булып төшкәндә минем әни исән иде әле. Өстәвенә карчык белән мин. Ире сугышта үлеп калгач, ике яшь бала, без өч карт имгәк белән утырып калдык. Бер карасаң, без кем аңа? Башта әнине карап җирләде, аннан карчыкны. Минем карчык урын хастасы булгач та җиде ел ятты. Кайттыңмы, әни җаным?
Кайттыңмы, әйдә, әни? Исәнме, исәнме, хуш киләсез, әйдә, утыр. Тукмагыз, тукмагыз, тукмагыз.

Исәнме, кызым? Исәнмесез.
Яшь килен әни. Чәч ясатып әнине каршыларга соңа калды шулай бит? Чәч ясатып әнине каршыларга соңа калды. Әни, без сине бер кая да җибәрмибез. Исән-сау терелеп беткәч кенә авылга кайтарабыз. Аяк тавышлары да килә хезмәткә соңа. Бу чырапа тавышы.
Менә бит әни кайда?

Гәрәйне өч айга командировкага җибәрделәр, әни. Балалар үсә. Олысын лагерьга җибәргән идек. Лагерьда, Йолдыз атналык садикта, Рөстәмне күк җәбисендә калдырдык. Кечкенәсе сөйләшә торгандыр инде. Сөйләшә, әни. Авызы һич ябылып тормый. Аңарда булган сораулар хәтле җавап бөтен дөньясында да булмас. Авылны бер дә онытмыйлар. Әз генә ачуландым исә, әби янына китәбез дип куркыталар. Әле менә бу куянны да сиңа җибәрде, пластилиннан үзе ясаган. Безгә.
Озакка кайттыңмы, кызым? Кечкенә көнгә шул, әни. Эш бит. Сотрудникларның күбесе ялда. Шуннан артыкка җибәрмиләр. Расыйха алар нигә уттырмый? Алар әле үзләренең машиналарын саклыйлар. Юк, юк, әни, грипп булган миңа. Яныңа барсам, сиңа да иярер дип куркам. Улым,
апаңны бикәче белән таныштырдыңмы соң? Апа, таныш булыгыз. Бу минем хатыным. Гөлчирә, Римма.

Бер детдом баласы ятанда. Аякларына салкын тигән. Төн буе йоклый алмый. Өстен ача. Эй, жәлләдем инде шул детдом баласын. Авылга кайтсам, Алла бирса, җон оек баш бәйләп җибәрәм әле шул балага. Җитте сиңа, Гөлчирә.
Картыклары китә башлады бугай шул. Кой әле. Ташкент күркәләтән ашап карыйк әле. Йоласы күпме тора икән моның Ташкентта? Авызыңны каптырдатма, сиңа бик алып кайтмаганнар бит аны, кой урын әнигә бит ул. Ашагыз, ашагыз, балалар, барыгыз да ашагыз. Авыз итегез, барыгыз да, Расыйхан. Юк, юк, әни, ашамыйбыз, рәхмәт. Әни,
малайларыңа тәмле ризыкны күп итеп бирергә ярамый аны. Алар аның тәмен белмиләр, коптыр-коптыр чәйлиләр дә йотып җибәрәләр. Алар аның тәмен белми. Алай булгач, улым, сиңа тәмле бер күбрәк бит торгандыр.

Шушы хәтле белдекле, уңган хатынны ничек ала белде икәнсең? Эй, яли, гомер, гомергә малайларына төтеш тидермәдең инде син, шулай. Әни, семья укытырга ярамый. Әйдә, бераз алай тотыл. Ярар инде, улым, әз генә яныбызда утырыйм инде. Бакчи, апаң да кайткан бит. Гөлчирә апа да ял итсен. Юлдан килеп ул да арыган. О, самолетта чу, шундый арыса ул, әни әйдә ятып тор, урын салам, үзем урын салам, әйдә. Алайса, ул ял итсен, мин сезнең янда торам. Юк, әни, син дә ял итәсең. Әйдә, әни, урын салып бирәм, үзем урын җәям, әйдә, ятып тор.
Син нәрсә, дәресен җуйган кәфер кебек утырасың? Алтын кадерен генә беләсең шул. Алтыннарның чирасыннан бәлт алып була.

Булды инде, Гөлчирә, булды инде тәмам. Җылап кына була торган эш түгел бит инде. Җитәр инде, кеше күз яшенә карый алмыйм, үземнең дә җылыйсым килә башлый, булды. Ихтияр үзе дөрес булып чыктымы? Тынычлан инде, тынычлан. Күпме яшисен әйтмәделәрме? Өч ай.
Күп булса ярты ел. Алай гына тормый әле ул. Әле ул авыртуга чыдый алмыйча кычкырып ята башлар өстән дә әллә ничә ай үтә. Без ник әни кычкырмас, Расыйха ул бит бик сабыр хатын. Кычкыра, кычкыра.
И, Ходаем, ниләр күрәсе бар икән. Ярый, туганнар, туктагыз әле. Әни юкта, сөйләшеп алыйк. Нишлибез? Авылга җибәрәбезме әнине? Юк, авылга җибәрергә ярамый. Ә кая куябыз?
Ничек инде кая куябыз? Шулай, без карый алмыйбыз. Без үзебез дә кеше сараенда торабыз. Өебезне сүттеләр. Болай ул дөрес ире.
Безнең бая илдә өебезне сүттеләр. Яңа квартира биргәннәр иде дә, ерак булгач күченмәдек. Менә октябрьнең беренче яртысында бирәбез дип гарантия бирделәр. Кеше сараена күчмәгәндә булыр иде. Кем белгән бит аның болай буласын. Яшь киленнең карыйсы килми, китәм дип куркыта. Без карарга тиеш түгел аны. Сабыр итегез, сеңлем. Исламнар алмый. Ни өчен?
Чөнки мин үзем пенсионер, хатын чирле. Нәрсә булган синең хатыныңа? Аш казаны авырта, ашаганы кире килә. Минемчә, абый, әнине сез карарга тиеш. Ни өчен без? Башка юл юк, чөнки. Сәерләр карарга тиеш түгелдер, дип уйлыйм инде мин аны. Кеше почмагында яшиләр, яңа гына өйләнештеләр. Тормыш итә башлау, ул әле авыру, карчыктан башка да читен була. Сез карарга тиеш, әнине, абый. Әни эше син карарга тиеш түгел. Син дә бит әнинең кызы. Мин еракта.
Алып кит тә кара. Әйе, алып кит тә кара.
Алып китәм. Алып китәм. Самолетта бара алыр микән? Ник бара алмасын?
Әнине анда кадәр җибәрмим, диде Расиха, син нәрсә? Әни бармаячак.
Ни өчен?
Сәламәт чакта йөрмәгәнне. Нишләп барсын ул шунда кадәр? Юк.
Аганнан ары җибәрергә ярамый әнине. Аның бит әле шунысы да бар, Гөлчирә. Бәлки ул әти янына кайтарып җирләвен сорар. Кем белгән бит аныкын? Бөтен союзга таралган бит аның туганнары да. Инсаф абыйны санап булмый инде. Ә хаты нани булган? Әйе, ат хаты, хаты нани булган? Гомере буе авыру туганыгызны караган гына җитмәгән инде! Дөрес, Инсаф абыйны санап булмый. Апалар еракта. Хафиз абый белән Таһир абыйны да санап булмый.
Анысын да санап булмый, бусын да санап булмый. Бер безне санап була. Ничага не знаю. Бөтенесен дә санарга кайтып карасыннар, чиратлашып кайтамыйлар икән. Кеше яллатып карасыннар, акча түләп. Безнең чира җиткәч, без дә карарбыз.
Акыллы сүз түгел, Расиха. Син генә акыллы.
Абый, әнине сез карарга тиеш. Ни өчен без?
Ни өчен без? Ярый ла мин хәзер Казанда. Әгәр кайтмаган булсам, Магаданский областьта калган булсам, нишләр идегез соң сез? Менә мин дә шуны уйлап торам. Тормышның иң авыр вакытында син ун ел төрмәдә утырдың. Сугыш вакыты, сугыштан соңгы еллар. Әти үлеп китте. Без биш бала әни кулында калдык. Әни бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр колхозда эшли. Ә хезмәт көненә бер грамм бирмиләр. Әни коры сөяккә калды. Ачлыктан гына түгел, семьяга син китергән хурлыктан да. Ләкин ана ана шул. Кайчагында берничә кадак он табып алып кайта да, шулыннан икмәк пешерә иде. Әни икмәкне сухари итеп киптерә дә сиңа җибәрә иде. Беләсеңме, әни синең өчен күпме яшь түкте. Хурлыктан урамга чыгарга оялган көннәре күп иде аның. Минем өчен хурланасы юк. Минем документларым чиста. Минем судимость снято.
Шулай, абый. Язмыш синең кешелегеңне сынар өчен тагын бер имтихан куя. Теге вакытта абынгансың икән, инде дә абынма. Әйдә, машинаңа утыртабыз да әнине сиңа алып кайтабыз. Ислам, җаным, без квартира алганчы гына. Үзем карашам. Шәфкатьсез кешеләр сез, йөрәксез кешеләр! Мин ничә ел төрмәдә утырдым. Төрмәдән чыккач унбиш ел шахтада эшләде. Якты кояшны күрмәде. Инде менә кайтып, яхшы гына яши башлаган иде. Мә сиңа! Башка берәүләр булса әйтерләр иде, Абый, син инде болай да рәхәт тормыш күрмәдең. Тынычлап яшә инде, диярләр иде. Тынычлар, тынычлар! Ә кем гаепле?
Кем гаепле синең рәхәт күрмәвеңә? Алып кайтмаска иде аны больницадан. Кем алып кайткан әнә шул карасын?
Оятсызлар. Өч ай гомере калган әниегезне карамас өчен талашасыз. Куалып чыгарсы әгәр үзләрен тормасыннар монда иелеп. Болай булгач, мин принципиально китәм.
Римма! Эй, китсәң китсәнә.
Бар, инкубатор чыгарган кияү эзлә. Мин карармын әниегезне. Гомерем буе карадым. Бер карчык караганнан үлмәмен. Мин эштә чакта карарга әнә 90 яшьлек карт бар. Тормагыз монда өелешеп! Ярып чыгарганны көтәсез мәллә? Гөлчирә, безгә кайтасыңмы? Рәхмәт, мин сезгә кайтмыйм.

Әни мәрхүмә Зөлхиҗә чишмәсенең суын эчәсем килә диде. Оренбург ягында безнең авыл янында шундый чишмә бар. Энем кайтып та киткән иде, алып килеп өлгертә алмады шул. Сиртә алмадык әнигә Зөлхиҗә чишмәсенең суын. Мәңгелек үкенеч булып калды.

Кире китмәсләр инде алар, керерләр, Ходай бирсә. Сәгать ничәләр бар икән әле хәзер? Дүрт тулып бишенче китте, бабай. Каян карап әйтәсең син аны?
Сәгать минем эчемдә. Уколны вакытында ясамасаң, хәзер келтери башлый. Озак барды шул бүген Зөләйха. Нәрсә?

Әтиләренең елын уздыралар. Коръән укырга чакыралар. Үзеңне генә калдырып китсәң, укып бетмәссеңме икән?
Ялгыз яшәп мин өйрәнгән инде, нәрсәдән куркыйм, бабай? Үлгәч, Аллаһы Тәгалә каршысына барасылар булса, кирәге булыр дип. Үләселәр бар бит әле. Гаҗәп, ул хакта син бер сүз дә әйтмисең.
Үлемнән курыкмыйм мин, бабай. Кыямәт көненнән дә курыкмыйм. Дөрес, намаз укулар күп эләкмәде. Яшь чакта яшь булынды. Аннары тормыш мәшәкате кисеп басты. Булдымыни соң безнең вакытта намазлар укып торырга вакыт, бабай? Шулай да үлемнән курыкмыйм. Дөрес яшәдем. Гөнаһ кылмадым. Кешегә начарлык теләмәдем. Шулай булса да, мин үлгәндә Ясин Шах бабай. Кешечә булсын. Каян чыкты инде бу иске авылдан яңа сүз?
Яңа түгел, бабай. Җиәс ризыгын калмады. Сыкмаган җанда өмет бар. Бәлки әле терелеп китәрсең. Чайка бабасыны, чайкама. Терелерсең дә авылга кайтырсың. Ә мин сиңа кунакка барырмын. Сезнең якларда бер дә булганым юк минем. Матурмы сезнең яклар? Эй, безнең якларның матурлыгы, бабай. Сөйләп кенә бетерә торган да түгел. Ул инеш буйлары, ул урманнары, ул исәпсез хисапсыз чишмәләре. Эй, бар иде яшь чакларым. Яшь идем, таза идем, ут идем, йөрәгем зур иде минем. Кайчакларда өйләргә генә сыеша алмагач, бер сәбәпсез урманнарга чыгып китәм. Яланнарда йөрим. Ул яланнардагы исәпсез-хисапсыз чәчәк исе, кошлар тавышы. Әле менә шушы хәлемдә дә күңелем белән әллә кайларга барып кайтам. Көненә әллә ничә тапкыр кызларым янына да, улларым янына да, Күңел канатлы кош бабай, бавырыма да кайтыр дияр. Күңел канатлы кош бабай, шары китә, канат кой. Аякларына йөрми бабай, аякларын гына акыта. Йөреп ай туйдырган булса, йөрер. Йөреп киткәнеңе сизми дә калырсың.
Үз хәлемне үзем генә беләм, бабай, килеп җитәр. Сезнең як урманнарында чикләвек тә бармы? Эй, уф, бабай чикләвек. Җыеп кына бетерә торган да Кемдер килә, кемдер килә. Сөйләшеп күрми калдым. Хафизым кайтып килми.

Үзең ни хәлдә йөрисең, улым? Нормально.
Ул мин утырып килгән такси әби. Әби, син кукчыйкмы? Әнә шул таксига турысын бар иде. Улым, трамвайлар йөрмикмени? Эй, ашыгыш булыш такси алган инде Мәри. Ну, хәлләрең ничек соң әби? Тереләсеңме инде? Ой, улым, улым, ач кемдер бар, Хафиз абыем түгелме? Туеп беттем инде, әней, үзем дә. Менә, әней, син чәчәкләр яратасың бит. Чәчәк алып килдем үзеңә. Бу безнең як чәчәкләре түгел әле. Мына күрсеннәр китереп сата Кавказдан.

Бик озакка китте бит югыйсә, өч ай тула. Ну, синең хәлдән чыксын әле, егет. Миңа акча кирәк булыр бит.
Әллә синнән дә сорадым, улым? Әллә синнән дә сорыймы?
Таксига кирәк ди. Акчасы булмагач, таксига утырмасын. Минем 47 гә җитеп тә, таксига утырып караганым юк. Агач аякларым белән дә. Юк, болай килеп чыкты инде. Эшкә кердеңме әле?
Менә эш эзләп йөрим шул. Таба алмыйсыңмы?
Казан хәтле Казанда сиңа ярадай эш беткәнме? Әнә анда, чык та кара, почмак саен язып куйганнар, мең җиргә кеше кирәк. Аз түлиләр.
Ий,
шушы баһадир кебек гәүдәң белән, улым, Эшкә кермичә йөрисеңме? Ничек көнеңне үткәрәсең син, улым? Хәзерге яшьләр безнең сыман Әле түгел. мин бит шушы хәлемдә дә көнемне үткәрә алмыйча, бохаланы бетә.
Хәзерге яшьләр сезнең сыман түгел шулай бит. Без башкачарак яшәргә яратабыз. Күңел ачу өчен бит, улым, эшләргә кирәк. Буш куык булып йөрмә, улым, эшкә кер. Бирмә мин сине аңа, бирмә! Бирә алмыйм шул, улым. Ашарга булмаса бирер идем. Таксига бирә алмыйм инде ул. Кемнәргә генә ошап болай буш чәчәк булып үскәнсең бу бала. Атасы да эш ярата торган булып үсте. Баш бала булгач, бөтен авыр эш аңа эләкте. Эх, монарда булган саулык миндә булса.
Кулы терелтеп чыгардылармы соң инде? Азрак ремонтлаган булдылар инде шунда, әни. Тагы күппегә җитәр. Йөрергә ярамый бит миңа, әни. Аз гына йөрдем исә протез астыннан тишелә дә чыга. Йөрмичә дә булмый, яшәргә кирәк.
Киленнән хат бармы, улым? Бар, әни.
Исән-саулар. Минем балалар әйбәт, әни.
Үзең һаман шул эшеңдәме, улым? Шунда әнә, фотолабораториядә.
Эшең җиңел синең, улым. Әй, әнәй, төкерим лә мин аның җиңеллегенә. Авыр булсын иде ул. Сөякләрне шытырдатып, җиде кат тиргә манчый торган эш булсын да, ир-егеткә лаеклы эш булсын. Саулыгым булса, әнә, тегендә очып йөрисе кеше идем бит мин. Самолет тавышын ишетә алмыйм. Ишетсәм, бөтен йөрәкләрем әрни башлый. Туналмаган җирең калмагач, минем хәлне сорама инде син, әни. Тәнемне кшкүрүдән куркып, су коенырга да төшмим бит мин, оят, чөнки. Ә син оялма, улым. Ватан өчен алган гариплек, хурлык түгел ул, балам. Күкрәгеңдә орденнарың, йөрәгеңдә намусың, нәрсәдән ояласың? Башыңны югары тотуың. Син минем йөз аклыгым, горурлыгым син минем. Тынычлану, кемдер килә. Үзегез генәме? Шушы көннәрдә әни Бәйсәрә кайтып төшәргә тиеш. Бер ай отпускымны алам да, әни янында рәхәтләнеп ял итәргә кайтам дигән. Хафиз турында соравын мине Сәер телефонга чакырам дип киткән иде. Кайтмый да кайтмый. Соң, әни, тоташтыра алмый торганнардыр, ерагара бит. Син Хафиз өчен бер дә борчылма, әни. Менә күрерсең дә торырсың, ялт итеп кайтыр да җитәр Хафизаң. Син чыктыңмы, әни?
Әни, безгә яңа квартирага ордер бирделәр. Иртәгә күченәбез. Ике-өч көннән сине дә алып китәбез.
Барып күрдегезме? Яхшымы? Искиткеч квартирәни! Ике бүлмәле, тәрәзәләре кояшка карап тора. Сине дә алып китәбез, әни. Әни? Синең өчен генә тәмле иттереп, Сары майда гына кош теле пешереп алып килдем әле менә. Ашарсың, ярыймы, шундый тәмле булган әле менә. Аннарысын әле бетмәде, бетмәде, бетмәде, бетмәде әле. Аннарысын мин сиңа менә туган көн бүләге алып килдем. Менә бу сиңа туган көн бүләге. Кемнең туган көне соң бүген? Синең туган көн әни. Үзем дә белмәгән туган көнне каян белдегез сез аны? Менә белдек инде әни, белдек.

Рәхмәт, кызым. Алты килен арасында синнән дә тәмле теллесе юк. Шулай да бер көн бер начар сүз ычкындырды. Минме? Минме? Ни кайчан ул? Гөлчирә кайткан көнне. Нәрсә дидем? Ирләргә тәмләй бер ашатырга ярамый, алар аның тәмен белеп ашамый дидем. Әни, мин бит аны шаярып кына әйттем, шаярып кына. Улымны тамактан аерма. Чилектер, җимештер, конфеттер ише нәрсәне һич тотмады инде. Атасы кайчак әйтә торган иде. Нәр, ник ашыйсың ул тәмле әйберне? Нәрсә буласың ул тәмле әйбер ашагач ди, әйтә торган иде дә, Максут әйтә торган иде. Әти, авызга рәхәт була ди торган иде. Ул җимлек, җимешне һич тотмады инде. Кая кызна яшерсәң дә туа башы иде. Табып аларга әни, шулай бер мин фәлән җиргәдән табып алдым, инде башка җиргә яшер. Алайса аша бетерәм ди торган инде. Әни, син боларны барысын да каян хәтерләп бетерәсең, әни? Ничәмә ничә бер көтү бала, ун бала, унысын да үстереп кеше иткәнсең бит син, әни. Унысын да булмады шул, кызым. Кемне әйтәсең, әни? Исламнымы? Эй, әни, үз балаң булгач, барыбер яратыла бит инде ул. Менә безнең берсе белән дә баш катып беткән. Альфред кайчагында шундый ачуымны чыгара, әни. Ә бит барыбер яратам үзен. Әллә соң, әни, балаларың күп булгач, башкачаракмы соң ул? Менә ун бармак. Кайсысын гына тешләсәң дә авырта. Улым, сөйләштеңме абыең белән? Әйе.
Соң?
Хафиз абый өйдә юк. Халиса җиңги белән генә сөйләште. Менә ни. Рәшидә апа сиңа посылка җибәргән. Алдашасың.
Үземә кара әле.
Әни, сөйләп бетергәнне көт.
Үтергәннәр. Больниста чакта ук күңелемә килгән иде. Үтергәннәр баламны. Хафиз абый исән-сау әле. Ул исә нигә күземә карамыйсың? Ни иде ул аның уйлары? Берни дә булмаган.
Ант бит.
Хафиз абый исән, диде. Ялгандасам, Икмәкнең чыраен күрмим. Хафиз абый исән-сау, әни. Командировкага җибәргәннәр аны. Армиядә төрле чак була, әни. Анда эшләп калырга вакыт булмый, әни. Ерак җибәргәннәрме? Ерак, чит илгә. Озаккамы?
Бер биш айга.
Биш ай. Эй, әни, биш ай хәзер үтә дә китә, ул озак түгел, ул әни. Бәхетле карчык син, әни, карале, посылканы үзеңә ничек яудырып кына торалар. Карале посылканы. Бер ел бер ашый алмаган аналарым посылка белән килделәр. Үзләре куай булалар. Әни, Кайтмыйлар дип бит инде җайлары юктыр инде, җайлары булса кайткан булырлар ие. Мин аларга бөтен гомеремне бирдем. Алар аналары өчен бер көннәрен кызганалар. Сез Ир кызым. Юк, юк, әбисе Рәйханга синең янга барырга ярамый. Рәйхан грипп белән чирли. Шулай бит, кызым, әбисенә ияр дип курка ул.
Алайса, баланы алып чыгасың калмаган. Су, улым, су.
Әллә нигә коры су эчерәләр инде. Кем инде авыру кешегә коры су эчерә? Менә карлыган бар инде салып килдем. Болгатып бирергә кирәк. Витамин гына.
Шул киенәчәк кирәк. Да, монда витамин күп инде. Сигез ел элек коммунада ясалган.
Әллә балага суктың инде, Расиха? Үләм инде әни бу бала белән. Сүз тыңламый. Әнисе иркәләп бозып бетергән үзен.
Йодрык хәтле балага сугарга ничек кулың бара синең? Суксын, суксын!
Бик иркәли башласаң, әнә абыйларының Альфреды кебек була ул аннары. Нигә? Безнең Альфредка нәрсә булган? Булмаган, миннән акча сорап кергән. Таксига түлисе бар ди. Ничә сәгать буена малаегыз таксидан төшеп китә алмыйча Казан буйлап чаба? Нефтька кереп укый алмады. 32 яшенә җитеп, юнныбаш эшләгәне дә юк. Эчкә кереп брикотнаши да ташлый, брикотнаши да ташлый. Хатыны куалап чыгарды. Алимент түләп тора. Алимент түләп торабыз диген абый. Аны бит Альфред түләми. Саймә белән син түлисең. Милиция килеп, эшкә урнашырга кушкач, Альфредны дворник итеп урнаштырганнар әле. Ләкин Альфред ишек алдын себерми. Эшкә киткәнче, абый белән Саимә себереп китә. Менә шул акчадан Альфредның малаена алимент тотып калалар инде.
Балалы кешегә кеше баласыннан көлү килешми ул. Әнисе бозып бетерде Альфредны. Бер дә бозмаган! Бер дә бозмаган! Аңа карап кына бала бозылмый ул. Тик кенә торыгыз, үзем беләм. Аның башында уе бар.
Уе бар? Хай җаным! Хай җаным! Сине кем бозды икән? Сугышның беренче көненнән дүрт туган Павис калдыгыз. Икенең бер көнне китте. Закир ана бөтенләй әйләнеп тә кайтмады. Ә сине сугышка бармыйча качып ятарга дезертир булып кем өйрәтте? Әниме?
Кухняга чыгып талашыгыз, рәтлегендә! Әни, мин тәмәке тартуны ташладым бит. Исеңдәме, килеп төшкән көне? Син, минем улларым аракы да эчми, тәмәке дә тартмый дип мактанып торганда, Саимә җиңги сәерен тарта дип кычкырды. Шул сүзләрне ишеткәч, синең йөзең куырылып китте. Һәм мин аңладым. Ана кеше өчен балаларының тафиклы булуыннан да күбрәк мактаныч юк икәнен аңладым. Шул көнне. Сине уңайсыз хәлгә калдырган өчен гафу ит мине, әни. Кичер.
Балам ла инде минем.
Кешедән оят. Тугыз баласы була торып, ана кеше өендә үлеп ята. Белүдән курыксагыз, түләгән булырым үзегезгә акчалата. Текерәм мин сезнең акчагызга. Акча минем үземдә менә моннан. Әгәр теләсәм әнин үлгәч, Кабергә куймыйча, акча белән күмеп куялар. Тере урынына куеп чукындың инде шул акчага, ә? Нәрсә эшләп була соң инде ул акча белән, ә? Акча беләнме? Әйе. Акча белән барысын да эшләп була. Без аны бик яхшы беләбез. Ну, булса, терелт тә мине алайса, терелт тә бер егерме яшькә яшәртеп кара! Менә, әнирәк революция! Эзләп табарсыңмы икән син ул акчага әнинең хәер-фатихасын? Сез минем өчен борчылмагыз. Әни миңа фатиха бирәчәк. Соңгы елларда, понимаешь, аңа миннән дә күп акча җибәреп торган кеше булмады. Менә, соңгы унбиш елда син әнигә күпме акча җибәрдең? Тагын акча турында.
Күпме җибәрдең?
Санамадым.
Ничә посылка салдың? Анысын да санамадым. Былтыр Рәйханны катка алырга кайткач, карап йөрдем мин анда. Посылка ящиклары аунап ята. Күбесе понимаешь, Магаданнан мин салган посылкалар. Без үзебез якын торабыз, шуңа күрә еш кайттык. Анысын булдырырсыз! Кайтып әнинең итләрен, бәрәңгеләрен төяп килергә сезгә куш. Ә син герой күпме җибәрдең? Санамадым.
Ә менә мин.
Санап бардык. Менә, менә, болар бөтенесе дә соңгы унбиш елда мин җибәреп торган акчалар һәм посылкалар. Ай саен унбишәр-егермешәр сум салып барылган. Барсаң соң, барсаң соң! Әнигә Рәйханны кайтарып аткан вакытта ничә айлык иде? Сигез айлык иде. Алты яшькә кадәр әни тәрбияләп үстерде. Хәзер бала караган өчен нәнкеләргә күпме түлиләр? Син! Шул акчаны әнигә җибәреп бара алдыңмы? Әнигә язган хатларың да салап парасы калган. Аларның да бит һәрберсенә дүртәр тиенлек марка киткән. Булды!
Җитте, туктатыгыз, акча турындагы сөйләшүне башыма каптым. Булды! Нәрсәгә китерә ул бала? Әби янына керәм ди, кереп әбинең башыннан гына сыйпап чыгыйм әле ди. Чыксын!
Кермәсен!

Ничек инде чират җитми, понимаешь? Ватан сугышы инвалидларына почет зур лаба салырга? Юк.
Куясың монда справедливость, куя справедливость! Менә син, Инсаф, сугышның башыннан ахырына хәтле сугышып, ике аягыңны өзелеп кайткансың, инвалид машинасы да ала алмыйсың. Ә сугышка бармыйча, качып яткан дезертир Волга машинасына утырып әйттерә, куясың монда справедливость! Справедливость!
Тапкан сөйләргә сүз справедливость! Юлы справедливость! Эзләмәгез сез аны! Менә абый, син ничә яшьтә? Илле өчтәме? Пенсиягә чыкканчы, тагы җиде ел бәкереңне үстереп, эшлисең бар әле! Күпме булачак инде ул синең пенсияң? Күпме булса да үземнеке булачак! Менә мин сугышка бармадым, шуның өчен төрмәдә утырдым. Төрмәдән чыккач, унбиш ел шахтада эшләдем дә, горняцкий стаж белән, илле яшьтән пенсиягә чыктым. Менә шушы унбиш ел эчендә бер мәртәбә дә төшеп карамадым шахтага. Менә хәзер пенсиямне алып, түшәмгә текереп ятам, понимаешь? Менә сиңа справедливость! Югы справедливость! Эзләмәгез сез аны! Нигә булмасын?
Бар ул справедливость! Бар, китереп тоттыралар сиңа. Көтеп утыр әле син аны, ә мин ул арада яшәп калам. Ә мин әйтәм, кайгыз проведемыз, брос проведимызга. Бөтен ир, бөтен халык ир өстенә ташланган дошманы белән сугышканда, дезертир булып кыра йөрү җитмәгән. Син әле без фронтовиклардан көлеп маташасыңмы?

Ах, как ничек куркас син үлемнән! Сугышка бармас өчен, менә моның хәтле җанын саклап калыр өчен, ватанны саткан сугыш бит син! Сугыштан вакыт әни ишетте.
Әй, генә килгән.

Син биргән әйберне дә ашарга ярамый. Юк, кызым, миндә рак юк. Әтиең сиңа дөрес әйтмәгән. Дөрес әйтмәгән сиңа әтиең, кил.
Әбием, алайса син үлмисең. Үләм, кызым. Үлмисең, әбием, үлмисең, тереләсең. Миңа Саймас әйтте, терелгәч бергә авылга кайтабыз.

Бала җәл бит.
Бала җәл була шул. Егерме беренче елның көзендә балаларда тамагы булачак. Шунда минем дә бер балама юктым. Укымаган дога. Ясатмаган Бу балам кеше булмый, кәфенлек әзерлә, диде абыстай. Килешләде. Эт чыкмаслык бер киштә баламны төреп күтәрдем дә, 50 чакрым ераклыктагы Тәтеш больницына Мин барып җиткәндә таң Больнисларына барып керсәм, бөтен больниска бер сестра. Җибәрә башлаган баламны ачып кына карады да. Бу балага инде ярдәм күрсәтүдән узган алып кит диде. Чыкмаган җаны гына калган. Нишлим? Баламны күкрәгемә кыстым да кайтырга чыктым. Ярты юлга җиткәч, балам гаргарак китте. Ичмасам, җир ананың куенында үлсен дип, башымдагы шәлемне бозга җәйдем дә баламны шунда куйдым. Балам көчкә томалады. Нәрсә булды соң бу балага? Әллә тын юлына берәр нәрсә кергәнме дип, авызын ачып карасам, авызы тулы лайла. Менә ни өчен! Аптырагач, авызымны авызына куйдым да, шул лайланы суырдым. Ничек кайтып җиткәнемне белмим. Үпкәм шешүдән савыга башлап, күземне ачып карасам, балам йөгереп йөри. Менә бит әни, кайсы балаң иде ул әни?
Ул бала синең ирең. Башка балаларыма бер генә тапкыр яшәү бирсәм, Мин аңарга ике тапкыр тормыш бүләк иттем. Шуңа да ул әнә шулай яхшы булып чыкты. Тугач та мендәр каплап үстерсен. И, алай димә инде, әни, вакыты җиткәч, барыбыз да үләрбез.
Ул инде минем өчен күптән мәет. Аналар өчен балалар шулай. Кайберләре. Җинаять булсалар, мәңге тере. Чөнки алар намус белән яшәп үлгән балалар. Ә кайберләре икмәк черетеп яшәсәләр дә, мәет.
Әни, сиңа борчылырга ярамый. Ятып тор.
Мин күп яттым инде, улым. Алда ятасыларым тагын да күбрәк. Менә сез әзрәк басып торыйм әле. Менә сез минем белән пурчак уен уйныйсыз. Әни карт кеше янәсе. Нәрсә әйтсәң дә ышана. Беләм бит мин, барысын да беләм. Сезне борчымас өчен әйтмим генә. Сәйәрнең хатыны ни өчен командировкага киткәнен дә, ни өчен кеше өендә яшәгәнемне дә, ни өчен авылга кайтармаганымызны да беләм бит мин. Ана кешенең колагы ишетмәсә дә, йөрәге ишетә. Үзегезгә мәгълүм, минем яшисем күп калмады. Вәсиятем шул, кеше булыгыз. Куркак җан булудан сакланыгыз. Кеше куркак җан булса, үзенең җанын саклап калу өчен теләсә нинди түбәнлеккә бара. Атасын да, анасын да, хәтта Ватанын да сата.